Kaka pile ma endi chenro mar mane ok ing'eyo. Karibu sana e chenro ma kawuono ka wan kawuono kod wendo ka wan e pinyno ma Migori donge? Eh, ka wan e pinyno ma Migori kod wendo no endo bende dhi nyisowa nyinge gi kamo aye gi man ok ing'eyo odiochieng' ma kawuono. Karibu sana. Koro idhi chakonwa gi nyingi, idhi nyisowa ni to in ng'a, ia kanye to in ija ia ia kon mane. Eh, ja kanye, Eh, nya kanye. inya kanye. Kamano. Thuolo en mari. Mm. Yes. Eh, an nyinga en Mary Onyango. Ah, onyuola dala mar Nyakach. I'm in Kano, atedo Kano. Koro gi sani to an Migori ka. kaluwore gi mok nyal geng'ore an migori okay in e piny mar migori ka kaluwore gi mok nyal geng'ore koro ang' ni pimnwa kaka no kaka obedo gi ma ok nyalre no endo kaka nochako gi e tiende nyaka sani mar mondo mi samoro ng'at moro ma bende neni kata ma winji owinj ane ni to mano ema ok nyalre nikech wang'eyo ni duto nyalore koro ang' na miyi thuolo mar mondo mi Chak wuoyo from chakruok mare nyaka giko mare. Nyaka giko mare. Kamano. An gi sani adak Migori ka kaluwore gi chandruok mar lo. Ne an gi lo manosepoga. Lowo ne en mar kwarwa, to nosepoga kaka an chi wuoyi maduong'. Wuoyi maduong' nitie ma en jaoda. Nopoga e lowo eka ang'wen. To kaka nopogi lowo eka ang'wen, mane osemi ng'ato ka ng'ato plot number gi nying plode. Nopogi koa e court. Kane osepogwa kamano, To title deed ema ne pok wakawo. Koro kane pok wakawo title deed mar puodho kaluwore gi nyathi mane an go moro ne tuo mane ja form two mane Nyasaye osekawo. Koro wach ni kadhi kawo title deed ka land oriembwa ni nyingwa onge. Ochok odok mar ariyo, oriembwa, nyingwa onge. Mar adek koro ating'o nyithinda te, manyiri nyaka machuo. Kapok idhi kama noriembu ni nyingu onge no endo, inyalo nyisowa ni to nyingu nosendik gi jo land koso ang'o mane otimore momiyo nyingu ne onge? Nobet nang'o? Nyingwa nosendiki. Nikech kane opog kane waluongo surveyor mane obiro pogo ne ji puodho, do ng'ato ka ng'ato ne nigi plot number ne gi nyinge. Koro ok gigi ne ni kaland. Kaland kwe mika e title deed. Kamano kaka ne obedo kama land ma, ma marwa mar area wa no. To kane wadhi kawo title deed, to wayudo ni olok plod cha e nyinge olok e ng'ama chielo. Wachak wadok, otamore. Wachak wadok, an mane lopa cha ne an e dalana. Dalana gi Rangaya kama ne opoga. Plot 672, Songo East. Ineno. Ma plodano, kata ne anyalo kodesa ne ng'ato, ne nyalo miya pesa. Mana gi nying plodano. Ka ng'ato obeto niang' e plodano, ne dhi mana gi nying plodano. Kata an kane atong'o nianga moro, dhi mana gi nying ploda no. Ne en e Susati, Songo, mane kuma ne wakawe e gigewa mag chek go ne biro gi nying wuon parwa. Nikech nosepogwa lo, dawa nodong' gi kore. Aya. Ng'ama nouso ne puodho bende ne nigi plode nikech ne wachiwo pesa survey odiechieng' achiel survey mane oa Kisumu nopogo ji odiechieng' achiel ma ng'ato ng'ato nomi plode nam plot number plot number plot number koro kar title deed ka ema wach koro gwenyore kwadhi kawo onge kwadhi kawo onge to an e dalana koro nogik kuma koro kane nying kar oseloki To an koro ilawowa mana gi tong' gopanga. Aonge gi kar dak nyaka kawuono, ma naneno ni ah, idhi wang'a ot kata nyaka gi nyithindo. Ma naringo mabiro e kaunti ma Migori ku. Kadok nyingega ma napuro te, nayudo ka okaw, ma ok ang'eyo ng'a mokawogi. Oda dalana nomuki te, plus gigena te mane ni e iye nyaka yiendena, gimoro amora nomuki, nokethi, udi adek. Koro an aonge gi kar dak, ji ema konya gi kuonde madake. Aonge gi kar dak nyaka kawuono. An gi nyithindo madongo, mosebedo madongo monego bed ni nyalo gero udi. Amama maduong' monego bed ni nie rangae. Aonge gi kar dak. Koro chak ipenja. Reaction mane misekawo nyaka ne eh, hatua mane misekawo nyaka ne mago timre? Nyaka ne mago timre, Koro bang' mano, dong' mana koro ing'e ni kama wakawe kaland ka was- awasi ka koro ema ne ing'e ni obedo ni koro otamowa nikech waonge pesa wana wana joma thagre athaga kama onge kaka anyalo timo kata nyithindo ok odhi sikul kaka anyalo timo onge kibarua matindo tindo moko mitimo aluoko ne ji ok nyal timo gimoro amora koro ka wuon parwa nodhi nyaka e kot kodhi dwaro gima no oyal godo wach puodho no gima noyal godo wach puodho cha ok oyud ing'ise mani dhi iduogi dhi iduogi dhi iduogi dhi iduogi ma koro en bende tinde nool en ng'ama tuore ok onyal oonge kata gi tich moro amora motiyo ogo mana kibarua moko mathindo thindo gi ne ji Aonge gi kar dak kata nyaka sani. Atemo konya gi ot. Be iseyudo kony moro amora kowuok kor joland kata be isetero ywak mari mar wach lowo kata ei kot? Kot pok koro wadoke nikech koro onge namna moro amora. Pok wadoke. Eh, pok wadoke nyaka sani mok diang' ariambi. Ka nose wuon parwa osedhi e kot ma nodhi dwaro gima noyal godo lowo ma nopog godo lowo cha. Ok oyudo nyaka sani. itime mana ni dhi duogi dhi duogi to koro ing'eni kaka ng'ama oa koma bor koni migori koni transport ko- otame yudo onge onge gadieri ma nyasaye Manyiso ni lobu mane osepognu ng'ato noseuso, ng'ato odake. kane ochako dhi bang'e oyudo ka ng'ato ogede lobno Ng'ato ogede en ng'ama okia. Ji ariyo. Ji ariyo ogede e lobno. Mok ong'e gini to lobni ng'ama ouso ne jogi lo to joma odagi to gin jomage. Kendo ogedo mana kar dalana kacha cha tir. Kar dalana kacha. Achiel ogedo gi e wiye, achiel ogedo mana e kar dalanano. Koro onge kaka atim jowadwa an aonge, aonge kata nyalo moro amora aonge. Kuma adhi chomo gi nyithindo, kata ka atho sani, kama idhi yika aonge. Kata wuon paro bende nyathina moro amora, onge. Lowo ne en mar kwarwa ema nonyiewo lowo, to ka kwarwa nosetho, to koro ne lowo pogi. Kaka wuoyi maduong' wuon parwa ne wuoyi maduong' nosepoge lowo kore, ma mano ne kore. Dawa be nodong' gi kore gi wuode matin. Koro kang'eyo kuma joma chako odhi odak e logi ochako oaye. Koro onge wan dhi modhiga e kalando no ikwerowa iriambowa gigero gigero no. Koro miyowa luoro ni kuma koro wachomo onge. To onge. be usedhi mupenjo jogo modak e lope ugo eko ni ng'ama nomiyogi lo kata gimoketo gi ma gidak kanyo? Ok inyal dhi kidhi To ogolni mana beti kidhi, ogolni mana beti. Yuora matin ogol mana beti. Mm. Ibiro om ang'o ka guogni? Mm. Ionge gi lowo ka. En mana beti gi tong' ma wuon parwa ti oringo aringa e niang'. Koro mano emomiyo an be nating'ora gi nyithindo mabiro koni. Bang'eno kwadok ot udi omuki te. udi omuki dalana mana dalana kata idhi mana e gweng' kanyo e gweng' ma kata jirani achata ni gweng' te dikoni mano endo en puoth James Nyandiga mano en lope mano ne en dalane kata nyathi nayiko joma nanyalo kode sani gi puodho kamiya pie thiedhogo nyathi ne ma- niengegi gikawo te nienge jogo gikawo te koro ok ang'e ni to mano oa kanye oa kanye Gi sani endi kopo ni sirkal nyalo dwaro mar mondo omi okonyi, inyalo nyisogi nang'o? Nyiso jomoko. Ja sirkal moro amora kata jatelo mar joland. E, adwaro ni ka Nyasaye nyalo donjo e, e, donjo e chuny jo sirkal manyalo konya mondo konya. Aonge kod nyalo moro amora, aonge kar dak, an miyo monego bed ni dak e dalane. Ok onego bed ni anyalo dak ni ng'ato konya gi ot kama. Adagi adaga ni an ikonya akonya. Aonge aonge gi uwezo moro amora ma dang' wach ni kata nyathina moro tiyo. Adwaro ni mondo gikonya mondo lopa no endo mondo oduogna. Mondo ayud lo kaka anyalo dak. Mondo ayud title deed mar puodho no. Mm. Mm. Adwaro adwara kony moa kuomgi. Ka ng'ato dwaro mar mondo otudre kodi, ginyalo inyalo yudi nang'?

Mano namba na. Sawa sawa, koro aparo ni mano kende wach minyalo wacho gi sani. To Eh, eh, adwaro adwaro ni mondo kose Jos- in gi wach minyalo wacho mogik ka watieko. an nakwaya kwaya ni ka Nyasaye nyalo yie donje chuny jo sirkal ma marwago Mondo okonya alewo aonge kaka tim gikonya kuom ng'wono ma Nyasaye ma Nyasaye odonjo e chunygi mondo kata kiluongowa mondo wadhiyo abi kata gi nyithinda te mondo ne Mm. onge kuma nyithindo dhi gende nyithindo tanga tanga an be onge kaka dagi jaduong' cha be tinde tuoro gine o- o- o- otuore Mm. giluwore gi goch mane igoye ne weche mag logo kata bithiri an go kar dabar mane kojaso kidhi onge ng'ama gine kidhi onge kosegoyi ne wach lo emomiyo ne jajo amua mopogo lo mondo kwe nobedie to nosepogwa eka ang'wen mara plot 672 songo east koro akwayo mana kony akwayo mana kony kaka inyalo konya mondo ayud tayo torit mar puodha mondo puodha ni obed puodha ni adog ang'i kaka dake Adwaro adwara kwe kende. An ok adwar mar ng'ato mana mara cha, ang'wen cha. Kaka nopoge cha, kaka en e map ni. Ema adwaro mondo jo sirkal odonjre mondo okonya wachni. Alewo Migori ka. Alewo Migori ka. An aja kaunti ma Kisumu kocha. Gimomiyo ne wa Wae ma biro Migori. Obiro Migori, yes. Yes. eh, Mokwongo gima nogola kuro Mm. Ne en wach matatizo ne ng'eny. Mm. E wach lopno nokelo na matatizo mang'eny. Makata koro ne afadhali akony ngimana kapok atimora nade atho. Ang'o mane timore momiyo nidwa tho? Gimomiyo nadwa tho, Mm. lopno ne kata po- kuonwa nitiere ngima, Mm. to lopno ne en lowo mane pok ous kata bathe kata kama tin mm. to ka wuonwa notho mm. to minwa ne kaka second of kin mm. ne wayiene ni mondo koro okaw gini ne okaw okaw patik mar bedo ng'at ma otelonwa hmm. mondo ka lop nuch moro ipogo to koro wapogre kech ne wan jariyo kende hmm. e wuyi ariyo hmm. koro kaluwore gi kanoyudo ayuda lopno ni mm. man nyingi osedonjo e lowo ni i mm. to intruders moko nodonjo mm. ma koro intruders gi koni gima timore ni lopi ni koro en mari koro in nyalo timogo gimoro amora miyani koro wach ma james kik iket kanyo intruders gi to noa kure mana joma chiegni kaka kumo kech gini ne nitie kanyo en eh, wuoro- wuora moro ma bende eh, eh, bor kodwa bende seche moko hmm. gin gibor kodwa lakini kaka koro ka gin kacha to koro giluongore ni owete nikech kacha skim en manywanda hmm. koro ka ji obiro kanyo to koro ki ji jakama kama jakama kama koro ji wete ji owete mhm. koro ne obedo intruder ma koro en be ema noketho kanyo moketho seriously ma mama nouso lopno karibu te hmm. koro ka nouse to nadagi mm. ma kane adagi mokwongo matero wach mokwongo natero wach ne mlinge mane diyo moroni mokwongo mm. nomiya barupe mm. ni mondo wadhi wa consult wach no ero kimila mm. yani chief obedi obed piny mm -hmm. mondo solve that problem mm -hmm. chief kane obet piny to ne o- solve that problem mane wawe ni problem no koro dhi bedo maber Mhm. mokoni kare pog gini pog lopni jesu obed yore Mhm. mamano obed gi wuode machielo ni yore Mhm. ka diyono dhi ni i to Mhm. ne nitie assistant m- m- assistant chief miluongo ni njogo o- o- o- njogo gaye Mhm. ne ne dwa noketh dalawa kabisa Mhm. koro njogo ga e- kaka assistant chief Mm. nochako dok e, dok ire to kone ni o- ochi- DH osedhi e, dhi e, dhi- dhi kendo e, e, gine ne keth gik ma refute gik mane ondiki ka Mm. koro otere e, mamano nokodhi skul to otere nyaka ka diyo machielo mane diyo machielo no ne iluongo ni Ken Lusaka masani en gire ne spika ma- masani ni Mm. koro diyo diyo Lusaka Be noko ni mondo ni no no no wach no ero natero ne barup nyaka mlinge mane mlingo niko na. Mm. Moko na ni no no wach ni kare in bende dhi adhiya mondo jo gine no luongo Mr. Tado. Tado bende alo no assistant eh, chief wuon. Mm. Tado no timore nade? No no bet piny gi jodongo ma jodongo no baro na kora. Mm. Mano osebar na kora. mm. mama no pod ng'ate aduoga aduoga mm. miye mana fitina mang'eny makendo kanyo chako kelo na problem ma koro kana puro kora ma aber kanyo puro ayiya kendo mm. ma puro kanyo maber ma yudo chiemo ma abet maber kabisa koro ajapur mm. nok gi yie gi pur nano bende mokelo jomoko kendo mogoya kanyo modwa nega mm. kouso part moro kanyo mm. adagi ng'ano nobiro gi pesa mang'eny ma odhi otere nyaka kalanda kisumu mm. moketho gimoro amora mane wasendiko ka moketho kabisa kata chaka dok nyaka ka dc kendo nyaka dc nadhi adhi dc moriere mm. ma wach to be kata e redio nowuok kaka ineno koro idwa golene mm. kane adhi ka DC DC ne o- o- o- o- okoni mondo odhi opog lopno mara moja nopoge ma mutation ne wagolo ma wagolo pesa everything ne wagolo kaka ang'ama ne ogolo pesa makora Mm. to kasegolo gigi kwadhi Kisumu kucho momiya nyaka certificate mar ginene mar eh, tr- transfer eh, mutation bende nomiya gimoro amora an go kanyo be nitiere e ot kanyo Mm. To gigi jogi pod odhi oketho gigi ni ok nyalre ni gigi ok timre. Mm. Mama ni pod uso uso lope eh, uso uso lopni to adagi. Kanyo m- mokelo gochna ma chieng' moro bad watho kabisa nikech ne wan gi nyathina moro matin ma wuoyi. Mm. jomoko biro movamia e puodho kuro monega kabisa mana asetho an ng'ama ne osedhi dikoro aonge mm. koro mage mane omiyo aringa biro migori mm. eh. to nyaka sani endi bende nitiere atuo moro amora misekawo mr james asetemo to tama kabisa otama mm. motama nikech asetemo kata kinde moko yand wadhi tang'e ang'e wang'e ang'e kama aneno ni otama koro akia nanyalo yudo nafas kanyo Atwa maseka asechandora mm. ne wachno. Mm. Adhi Kisumu, adhi adhi nyaka wasi ka tindo keti gi wasi kanye me tinde koro wach land nitie. Mm. Kanyo tema koro no biyore ma kata kwa dhi eh, nyicho wadhi asach. Mm. Ono ka mama ne moka everything mo se keto keto this matter gik moko gimoro amoro kethi. Ma koro wach lop no keto keto keto ma kata en bo chandore nikech o se mutieke ma koro kako chiemo onge. Mm. mm. Mm. To sama nokaw nyingi ogol e lowo ka oket e nying ng'ama chielo nikech nyingi nosepogi to ndik e nyingi donge? Eh. Ka nogol gini endi e nyingi to oket e nying ng'ama chielo, nitiere sa, sei moro ma nyaka nigo ka lowo dhi ne ng'ama chielo. Sei ni nisegagoye. Ok atemo kata matin, agoye to an oko. Mm, to ere donge ng'e ni lowo sama ichiwe ne ng'ama chielo to nyaka mana kaka ne mama u nomiyi lowo to go e sei. Eh. Koro in be kane ichiwe idwoke kata kane gikawe nyaka ne sei ni bede. Nok obet. To mano be isepenjo kata be isenono gimomiyo? Nadhi e, e, mano ema napenjo e kinde moko awasi kanyo ni to ang'o omiyo lopa koro dhi onge ni mama use ni a- ani mama un osedhi okawo lopicha modhi okawo kamare te winyo kaka ne jogo wachona Mhm. lopacha pat mane omiya cha okawo kamare te ma koro onyalo uso kaka ohero Mm. mano e kaka ne Ng'ato ema ne tiyo kode ma en ne ok samoro ong'eyo. En ok- ng'ate mane tiyo kode joma osetiyo kode nitie joma osetiyo kode ji adek mosetiyo kode kanyo ema notiyogo notiyo gi assistant chief ma en joga otiyo gi eh, onyiero mong- ouso ne lo bathe koni O- otiyo gi eh, ng'a- gi- gochieng' ouma be to gokumu be Mm. Mm. Koro nyaka sani endi ka idwa ni mar mondo mi koro koro watieko, inyalo nyiso ng'ato samoro ng'ato kaka ja la- jaland kata ng'at moro ma ja county ma bende samoro ne winji kata ne neno ka chenro ma endi ma kawuono. Inyalo wacho ang'o mogik kata kwayo mane minyalo kwayo mar mondo mi iyud kony mari. an kony manyalo eh, kwayo manyalo kwayo en ni mondo gikonya Jo, ng'ama nyalo konya e wachno mondo okonya mondo ayud lopa nikech an oko gi nyithindo to ok owinjore abed kamano. Nyathini Nyithinda maduong' koro ja higa dongo. adi? Eh? Nyathini maduong' ja higa adi? Nyathina maduong' winjo higa piero adek gabich ka. Mm. Mm. En wuoyi. En wuoyi. Eh, oh. Mm. Wach mogik. Wach mogik tawacho ni onego joma nyalo konya e wachno nikech asedagore moromo oko bende. Mm. Eh, gi nyithindo gi te an oko. Inya dwa no ikonyi e yo mane? Ka lopeno nyalo duogo kende. Hmm? Kaka lopeno nyalo duogo kaka inyalo yale mayude. Mm.